Masikati akanaka mhuri yeZimbabwe. E, masikati ano ndauya kuzotaura kwamuri hama dzangu. Ndinoda kutaura pamusoro penherera. Chinhu chinonzi nherera Vazhinji havachinzwisise nekuti vanenge vasina kumbopinda mazviri. Ini zita rangu ndinonzi Fungirai Machabvunga kana kuti Phyllis Machabvunga Mutoko. E, ini ndakararama upenyu hwehunherera Asi hunherera hwangu ndingati hwanga huri nani nekuti ndakasara nemubereki mumwe chete. Asi kune dzinonzi nherera dzimwe dzinoenderwa nevabereki panguva imwe chete kana kuti nguva yakada kungotevedzana vana ivavo vachiri vadiki sekuti mai nababa vese vanogona kufa in, in a difference of five years kana kuti three years kana kuti two years Huraramiro hunoita vana vanonzi nherera hwakaoma. Uye ndinoda kutaura ndichiti inini kuve nherera chinhu chakaoma kuve chirikadzi kuve chinhu chakaomerwa neupenyu ini handina kunge ndakaziva zvinhu izvi kusvikira pakashaika baba wangu taigara nababa namai kuharare asi zvakaitika kuti baba varware vakashaika baba pavakarwara vakashaika taka infact vasati vashaika va, va, va takaenda kumusha takugara kumusha imba yedu yekuharare yakugara nemaroja isichiwana mari kubva kuimba iya asi zvakaitika baba pawairwara e, upenyu hwedu hwakaita e, e, hwakashanduka nguva imwe chete Zvese zvatairarama tichiita zvakatochinja panguva iyoyo. Yakange iri nguva yakaomesesa kwazvo. Saka ndiri kuda kutaura pamusoro pemunhu anonzi nherera. Kuve nherera kuna Mwari it's a blessing. Nekuti Mwari anozvitumidzai achiti ndiri Mwari wechirikadzi nenherera. Mapisarema 68 vhesi 5. Saka takatarisa upenyu hwemunhu anonzi nherera. Hupenyu husina tariro kune vanhu vanenge vakatarisa. Paunongonzwa kuti e, mwana uyu haana amai haana baba, vanhu vese vanenge vasisina tarisiro yechakanaka pamwana iyeyo. nekuti mwana iye anenge arasikirwa nemunhu anomupa nzira yekufamba nayo yatinoti guidance mwana iye anenge arasikirwa nemunhu anogona kumupa kurudziro munhu iyeye anenge arasikirwa nemunhu anogona kumupa mufaro panguva yekuchema kana kuti panguva yekuremerwa munhu iyeye anenge arasikirwa nemunhu anogona kumupa maideas eupenyu munhu iyeye anenge arasikirwa neupenyu ne hwake hwakarongeka nekuda kwokuti haasisina munhu ari pedyo pedyo naye anomunzwisisa ane mwoyo murefu naye anoramba achida kuona upenyu hwake huchibudirira nekuita zvakanaka kweupenyu hwemunhu iyeyo Saka zvakadaro pakashaika baba ndo pandakatanga kuziva kuti wo kune vanhu vaya vaindifarira baba vari vapenyu vaindifarira nekuti baba vapenyu asi baba zvavaenda havasisinei nesu havachatida tatowe mutoro ah, masoko anobuda pamiromo yevanhu nekuda kwokuti ungori nherera akaoma ndichirangarira ndichikura ndine imwe misodzi yandaichema inopisa misodzi iyo yaibuda nekuti ndataurirwa masoko anorwadza Izvi zvinoitika kunherera dzakawanda. Ndinoda kukukurudzira nhasi uno, iwe nherera wakasiyiwa usina amai, wakasiyiwa usina baba. Nhasi uno ndinoda kukukurudzira kuti Mwari akataura akati iye ndiMwari wechirikadzi nenherera. Mukatarisa upenyu hwenherera, vazhinji vavo kana kunamata Mwari hawadi kunzwa kuti kuna Mwari nokuti vanoona kuti mwari haavadi neniwo ndakambopinda panguva iyo yekurwadziwa ndichiti mwari handidi nekuti baba wangu wakashaika ndichiita grade seven Asi vamwe sisi wangu wakange watodzidza wakapedza form four. Saka ini ndakaona nyika yose yakaguma kwandiri. Pakashaika baba. Nokuti ndakaedza kufunga kuti ndichadzidza kupi. Ndichabhadharirwa ndicha nani mari yechikoro. Nokuti grade seven iyo ndakaipasa zvepamusoro soro. Pachikoro pese taingove vanhu vatatu chete vakapasa nemupasiro iwoyo. Asi ndaiona rima rakakomberedza upenyu hwangu. Ndiani achandiendesa kuchikoro? Kana uripo nherera ndinoda kuti ubvise meso ako kuhama dzako dzese Uise meso ako kuna Jehovha. Akazvitumidza nezita rokuti ndini Jehovha Mwari wenherera nechirikadzi. Uise meso ako kwaari. Haakusiye uri oga. Chokwadi ndakaremerwa neupenyu asi kwakange kusina wekutaurira nekuti mai vangu kubva pakashaya baba pilo yavo ndaiona yakatota kunge yanyikwa mvura mangwana mumakuseni ndikaziva kuti mai varara vachichema saka zvakange zvakandiomera kuti ndiudze kuti amai handina penzura yekunyoresa handina ballpoint handina bhuku zvakange zvakandiomera nokuti ndaiziva kuti hapana chimwe chavanoita kunze kwekuchema Sezvinei Mwari akandinzwira tsitsi ndikatanga kuona kuti munhu andinogona kuvimba naye chete ndiMwari. Asi hazvina kungoitika, Mwari akandipa nyasha zvekuti ndakatanga kuzviona ndichirota ndichinamata, asi ndakanga ndiri munhu asinganamati nekuti kumba kwedu takakura tichingonzi kuchechi kwedu kuunited methodist asi hatina kumboendako zuva rimwe chete kuchikoro kana tangobvunzwa kuti chechi yenyu ndeipi ndaiti imethodist united methodist asi hatina kumbobvira takaendako kumba kwedu tanga tisinganamati chikafu chaingodya tisinganamati asi pandakaona kuti upenyu hwangu hwaremerwa ndakatanga kufunga nekuti ndiani ungandibatsira panyika pano kwanhasi ndombogumira ipapo asi ndinoda kukurudzira iwe chirikadzi nenherera kuti upe upenyu hwako kuna jesu saishe nomuponesi wako ndinoda kunamata newe masikati ano ita ishe jesu ndinouya kwamuri Ndanzwa soko renyu, kuti imi Mwari makazvitumidza kuti muri Mwari wechirikadzi nenherera, zvichitaridza kuti munondida. Ndauya kwamuri masikati ano neupenyu hwangu hwose. Ndiregererei zvakaipa zvangu zvose, mundisuke, mundinatse neropa raJesu. Kubva zuva ranhasi munyore zita rangu mubhuku reupenyu. Ndichavimba nemi muupenyu hwangu hwose, uye ndinoziva kuti muri mubatsiri wangu nekuti munoziva kuti ndiripo panyika. Ndinonamata nekutenda kwamuri, She Jesu. Ndiregererei zvakaipa zvangu zvose. Mundinatse neropa raJesu, kubva nhasi ndive mwana wenyu, muzita raJesu Kristu akafa akamuka. Amen. Ndinotenda nekuti wagamuchira Ishe Jesu saIshe neMuponesi wako, uchitanga kufamba naye, uchiziva kuti panyika hauna baba. Baba vako vari kudenga ndivo baba vauinawo kudenga nepanyika. Saka kubva nhasi ndinokukorokotedza kuti waita chinhu chakanaka kuti wagamuchira Jesu saIshe noMuponesi wako, uchaona upenyu hwako huchishanduka. Tinotenda Mwari masikati ano nekuteerera Ndinoda kufamba nemi nherera. Ndinoda kufamba nemi ndichikuratidzai mandakafamba namo. Nekuona kuti soko raMwari paakataura achiti ndiri Mwari wechirikadzi nenherera airevei Mwari. Ini ndakazviona. Nhasi uno munondiona ndine upenyu hwepamusoro Asi zvakange zvisina kudaro, nevakuru vakataura vakati, Rugare tange nhamo. Mazviita masikatano, muzita raJesu Kristu. Ameni.